Awle, tunah chuan engvangin nge Mizote kha Assamah, Assam hnuaia kan lo awm ve ringawt a, Assam hnuai khan engvangin nge min lo dah? Engvangin nge Assam atang khan ih Union Territory kan lo ni a, kan lo Mizoram tia kan lo awmchhuah tih dan tih te, kan lo pian dan tih te kan zir ho dawn a.

ihh ziak tawh sa an chhiar hi chu enge thil hlawm leh tham a nia rilru a chhinchhiah vek seh an ni lo a chuvangin chung tin chu bakah a indawt a sawi dan tur te engtin kan sawi ang tih te hmaih tiin ehh a in a indawt in ka ziak a hetiang ka hria lawm lawm a ni ti mai a ni eh ka thahnem ngaihna vang a ni a ram leh hnam hmangaih hi a pawimawh a kan hmangaih dawn chuan tunge. kan hmangaih tur te kha kan hriatchian te pawimawh a rehkha kha ke mahni tan vek a ni kan ram neih chhung a ni a chuan hmangaih taka kan enkawl thei nan a lo pian chhuah dan te mi in engtin nge ih min lo sel thin sel a. ta sela Indian history atang ten min lo seh vel ta sela ka tih ang khan engtiang kan lo sawi ve ang tih te i tih chu chu kan lo hriat thiam theih nan he hei hi eng deuh lo ngaithla lo nia awle sangkhat zariat sawmhnih paruk atanga sangkhat zariat sawmsarih pathum vel khan-- First Anglo-Burmese War, sang khat zariat sawmhnih pali atanga sawmhnih paruk chhung a awh a, chu chuan Anglo, First Anglo-Burmese War chuan leh eh lo thleng a, tin tah chuan Treaty of Yandabaw zih a ni a, tichuan. Hemi hian British hoin Assam an la a, tin a kianghai hmun thenkhat te nen hetih lai hian Lusai ho te chu ih independent in kan la awm a ni. Mahsela Kachar, Sylhet leh Tripura te chu ih independent a kan awm chung khan kan va suam fo thin a ni, kan pi leh tu te khan an va suam fo thin a ni. tah chuan heti anga mi run leh mi run a nih zawk chu suam aw a ni tho ang chu an va run thut thut thin a ni kan tawngkam chuan run a ni a tah chuan ih an thil neih ringawt a ni lo a kan ngaihtuah ah chuan lu lu la hnam kan ni a an lu va lak te kha umm an ti thin a ni tah chuan umm-- An thil neih te kha chu ve chauh zawk a ni, lu lak kha kan ngai pawimawh zawk a ni, chuvangin in run ka ni dawn nia umm British ho te chuan tichuan an va run thin a, hetia mi run leh sum thut thut an chihna vangin British ho te chuan sangha za riat sawm ruk atanga sawm riat chho vel atangin ih an lo beng khawn chho ta tan ta a ni, min rawn beng khawn chho tan ta a nih chu, tichuan sangha za riat sawm sarih. atanga sam sarih pahnih vel khan lu sai ho te eh runna langsar pahnih lu lu sai ho te runna langsar pahnih te chu eh kachara winchester plantation neitu te eh sang zi riat sam sarih pakhat kha zawng lut hi eh zuk lak-- Chanchinte, Zulu te, Zulu te an man chungchang te, Chanchinte pawh kan hriat chu kha mi tum leh Tripura thingpui huan tho a an va runna tho a ni a, hetah hian an va run chhan ber chu an neih sum a ni loin lu an lu lak kha. a ni an ngaihtuah zawk chu tih kha kan hre dawn nia umm tichuan british sipai in military expedition sang khat zariat sawmsarih pakhat atanga sawmsarih pahnih inkar khan a rawn naih phah ta a heta tang hian british ho te chuan lusai hills chhim lam chu awp tanin tuna kan khawpui aizawl ah hian fort an din ta a ni. tah chuanin hmun sipai hmun an din ta a nih chu tichuan sangha zarhriat sawmriat pakua atanga sangha zarhriat sawmkua vel khan lusai luh luh tak te chuan an mirun an la chhunzawm zeh tak zeuh zeuh thin avangin a vawi hnihna atan Major campaign an rawn nei leh a Mizo lal chak leh thlanga mite chu an rawn hneh leh ta a ni chu chu lusai hi zawng zawng an awp zui ta a. Lusai hills chu sanghazae rel sawmkaw pakhat ah chuan umm hmun hniah an then a british chu ih divide and rule an ni kha kan hreng a eh north lusai hills leh south lusai hills ah an then a aizawl chu-- eh ta chuan ih north lusai hills chu aizawl fort atangin a nawp a south lusai hills chu lunglei fort atangin eh an administer ta a ni sangha zariat sawmpakhat pariatah chuan north leh south lusai hills te chu lusai hills tia vuahin a sam hnuaiah an dah ta a ni mahse district malsi excluded area -- British in Governor of Assam min a eh India ram pum atana dan a siam British ina dan a siam Governor of Assam ina eh a hman tur atana tih pawh kha a hman a ni ta chuang a ni chuang lo a amaherawhchu heti khan an awp mawl ve tawp a ni a lo a hnuaiah-- governor of assam lawyer a awm ve mawl ve tawp mai ni chu tiga dan chhip chhir tak pawh zuk hmang chhip chhir tak a rawn hmang thlip thlep chuang lo in an ral thlir ve tawp mai ni chu tichuan sangha zakua panga leh sangha zakua sawmpakua inkar ah chuan bengal hnuaia kum tlat kum tlem te chhung dah a ni a heti lai hian assam par te sawm a ni zawk a. Amara chu sangha zikua sawmpakua reform a nih hnuah a sam hnuaia dah let leh a ni. Ih tichuan eh sangha zikua sawmthum panga a rawn her chho a. Eh government of india act chuan lusai hills chu eh backward track eh-- Thil vuahin a hnua excluded area hetah hian eh tiin a rawn vuah leh ta a hetah hian ah assam governor of assam chu governor general hnuaia agent ah a chang ta a ni ih governor general in governor of assam chu mizoram lo beng kawn turin a ti a nih chu eh-- elected council engmah pawh dahsak kan ni lo va eng governor of assam in tichuan a min a rawn full control tawp mai a ni chuan independence kum sangkhaza kawsawmli pasarih laiin luhsai hills chu assam hnuaiah part B tribal area six schedule nineteen fifty . eng constitution hnuai leh chhawngah a awm ta a ni ehh mizo hruaitute chuan autonomy nasa zawk an duh avangin chu chu eng eng nge an pawm ta a ni pum an pawm ta thlap a ni tah hian kan sawi ngaih loh leh duh chu eng part B tribal area ah assam hnuaiah min dah a chu chu ehh-- sixth schedule nineteen fifty constitution hnuai leh chhawngah ih kan awm tih na a nih chu umm nineteen fifty four ah lusai hills district tih chu mizo district tih eh in official in ih pawm a ni leh a nia tichuan mizo district tih a thlak a ni a mahse assam ram bung pakhat-- Al ah min la dah ta cheu a ni. Inkaihruin dan pawh ehh amar chu in ang vek a inkaihsawiin dan pawh hman a ni. Chuan tichuan Sanghachaku'a sumruk a rawn her chho a, tah hian mau tam nasat takin a thleng a. Mizoram mi kan pi leh pu te kha an mang ang em em a ni. Ih tram kum a thleng a. Sazu an puang nasa em em a, hrehawm an ti em em a ni, buh leh bal a ei chhe em em a, a ei an ei chhiasak a, tichuan ih buh leh bal ei tur nei lohin an pi leh pute basha ringawt ringte an-- Bafra zawng ten ramhnuaiah an vak a tichuan eitur dapin tikhan an hmuh ang ang ei nghal zel in tikhan an inhnawh puar thin a ni. Hrehawm em em a ka tih hunah khan Assam sawrkar khan Mizo sawrkar khan min ngaihven duh miah si lo a ni. Min tanpui duh lo a tichuan Mizoramah chuan in ih-- Min ngaihsak duh, Assam sawrkarin min ngaih tak, min ngaihsak duh tlat loh avangin political, politics rilru a lo peng chho a, tah chuanin eng nge mnf an lo ding ta a ni. Tichuan, Sangha Zakwawsawm ruk paruk atanga Sangha Zakwawsawm riat paruk inbeihna khami kha a lo thlen phah ta bawk a nih kha tichuan eh a hnu leh zela state than pang ngiat na a lo chhuak ta a ni tichuan sang rogo sawm sarih pahnih khan eh north eastern area organization act nineteen seventy one -- eh a sam eh a sam hnuh eh ek hnuaiah a sam chuan hmun zau tak a hlauh ta a hetah hianin imm hmanlaia north east frontier rel agency arunachal kan tih te eh naga hills district . Nagaland te Khasi and Jantia Hills, Meghalaya te tin ih Tripura Hills area te ih ka ti khan Assam hian a hlo duai mai a ni. A awm erawh chu Tripura Hills area hi chu ih Sangha Sungha Paruk ah UT an ni a, UT a ni daih tawh a. Sawmsawm sarih pahnih ah state a ni ta an ni e ni chu tichuan eh assam erawh mizo pawh ih ilo mizo district pawh chu union tiri territory pumhlum a lo ni ta a tichuan a hnungah pawh mizoram tih vuah a lo ni ta a ni mizoram kan nih hmasak ber a nih chu eh chu chu ni sawm january ni sawmhnih pakhat sangha tukua sawmsarih pahnih khan mizoram tih-- hi a lo piang ta a ni chu official taka in a lo piang ta a ni chu umm kan chhipchhiah dawn nia tha hle mai mai a tawpah chuan assam atangin ih mizoram chu a lo tar hrang leh thei ta a ni ih sanghazago sawmriat pasarih ah mizoram chu mizo peace accord sanghazago sawmriat paruk angin umm-- hnuaia India state pumhlum sawmhnih pakhat thumna a lo ni ta a tichuan Assam nena eh kan inzawmna pawh a pumhluma chutchah leh a lo ni ta a nih chu imm a tawp kaikhawm nan hei hi an sawi ang a ka tawng hi rang deuh hlek a ka lo hrethiam dawn a nia imm administrative awlsam zawk awlsam zawk nan ih-- an ram awp tawh sa assam province atangin ah min beng lut bawr ve tawp mai a british ho khan eh british india in dan leh dun a siam governor of assam in a hman tura an dah ang pawhin min awp lem chhung lo a ni eh eighteen ninety one to nineteen seventy two thleng khan Lusai Hills chu Assam hnuaia ih chu kan sawi ang khan administrative convenience vangin ih a tirah excluded area a hnunah six schedule district kan lo ni ta a nih kha mau tan tan nasa tak a thlen avangin political demand chak tak lo chhuakin India sorkar chu--

parukah sawmriat pasarihah state pumhlum kan lo inchho ta a nih chu khawlai tunah chuan he an sawi tak ang khan assam atangin ram tam tak hi a rualin an chhuak a amaherawhchu chu tunah hian bodoland territorial region leh region leh . Hills Autonomous Council pahnih, Karbi Anglong leh Dima Hasao pahnih te chu Assam hnuaiah Autonomous Council angin an awm a nih chu, chu zawng chu ka rawn sawi thei chu a nia, a lo awm lutuk e, a leh takah thil dang pawimawh, Mizo te tana pawimawh, kan hriat ve a tana pawimawh, hei. state dang tam tak te pawn an rawn kal chho a min rawn zawt chho ve dawn a kan state nihna hi ih eng nge kan sawi chhuh ve tan te hm ka tih ang atan khan kan hriat ve tan a pawimawh em avangin ka tih em avangin ka rawn ti chhuak a tin chu bakah central sawrkar te hian-- Indian history atanga teh a ih India ram kan a kan luh ve na hi la rei lo hle mah se la min ngaihthlak thiang bik lo a ni kawng tin reng ah hian in min hmuh hmaih bik thiang lo a ni chuvang in India mi pumhlum kan ni ve a ni kan dik na hi-- a pumhlum kan in kan chang ve a ni india ram citizen zawng zeng in a an chan ang hi kan chang pumhlum ve thlap a ni chuvangin mizo te ih-- Kan zam mai tur ni lo, kan hriatna pawng hian enge kan huaisen la.
Puling a put nasa mai a keh hi. Chuan kan inzin tawh loh te a pung a. Dah ta se duh a.
Chuan in hei hi Mizo ten kan ngaihsan ber enge nung changa kan ngaihsan ber huaisen na leh kan huaisen na a lo pung tlat zel thei turin hei hi. A ke a infiam pui duh a ke hi. A lo awm e. Pawh thlak a tum. Vaiin lo thu hrilh a che u.